Hey hey, slow down bo scroll, mi c'un palabra awe pa comparti, bo kier scuchi? Tuma un momento y bu scuchi, ta palabra di Dios. Hi guys, awe mi tin un palabra pa comparti cu bosonan, Filipensenan capitulo un versiculo binti un te cu binti sinku ta bisa, Pasobra pa mi biba ta Cristo y muri ta ganashi, ma si mi mester sigui biba den carni, pa mi esaki lo nifica trabou cu ta duna fruta y mi no sa cual pa scoge, Ma mi ta wòrdu halá di tur dos banda. Mi ta deseá di bai i di ta huntu ku Kristu, pasobra esei ta muchu mas mihó. Sin embargo, pa keda den karni ta mas nesesario pa boso kousa. I, konvensí di esaki, mi sa ku mi lo keda i sigui ku boso tur pa boso progreso i goso den e fe. Kiko a hala mi atenshon akinan ta unda Pablo a bisa kinan, Pa biba ta Kristu i muri ta ganashi. Oke, kon e Skritura aki por ta aplikabel awe di mi bida? E versíkulo binti i un, unda ku Pablo ta bisa, Pa biba ta Kristu, muri ta gananshi. Si bo para ketu e ta bisa, Pa biba ta Kristu. Kiko bo ta hasiendo awe ku bo ta na bida? Di bèrdat bo cu relashon ku Señor? Si di bèrdat bo ta kanando den propósito di Dios, kanando, bibando, tin un relashon konstanti, ankrá den Kristu, Obedeciendo su voz cu gran temor pa Señor. E ora e scritura versiculo binti y un aki ta aplicabel pa bo, pasobra e man di Dios ta riba bo bida y bo no lo muri prome cu bo tempo si ainda bo tin propósito riba tera pa haci pa cumpli cu ne. Y ora cu e ora cu bo falece, ora cu bo muri, ta pasobra lema bo cas y bo propósito a caba na tera y ora Muri ke muri ta ganashta, lokual e Skritura ta bisa aki. P'esei, akinan Pablo ta sigui splika den versíkulo bintidos te ku bintisinku ku si e mester sigui biba den karni ta pa motibu di trabou ku ta duna bon fruta. Kiko ke men ku duna bon fruta? Den Mateo kapítulo tres versíkulo ocho nos sa ku ta papia obo di p'esei duna fruta ku ta kuadra ku repentimentu. Pa nos bini na Kristu ta pasobra nos mester repentí di nos pikánan. Ta pa e motibu ei el a bini na tera. Pa muri pa nos picano. Repenti y duna duna fruto cu ta cuadra cu arepentimentu di mester, lo cual ta sali pasobra nos curason boca ta papia, pero tambe cu nos echonan. Kico nos ta bay haci? Ora cu nos ta bini na Cristo, bo bo mester probá, bo mester wak e fruta cu ta duna, e bon fruta cu ta duna. Y esaki ta locual Pablo a duna nos un bon ehempel, esaki tabata den prizon den Roma, scribiendo cartanan pa e filipensenan. Pa e gentilnan cu awe tambe nos ta gentil y nos a kere den Cristo y nos tambe a haya salvacion, pero e fruta, nos mester wak fruta cu ta cuadra di berdad cu repentimento. Si di berdad mi ta bay keda den e bieuw of mi ta bay ta un nobo criatura den Cristo cu bo por wak, cu bo por wak un cambio den bo inside out. I esei ta e motibu ku pakiko Pablo ta keda den kani pa sigui yuda esnan ku ainda falta pa yega na e plenitut di Kristu na konosementu i komprendimentu i entendimentu. I p'esei e ta bisa aki nan, e ta sigui bisa, p'esei Pablo ta sigui bisa ku ta wòrdu halá, e ta wòrdu halá di tur dos banda, e ta desea di bai di ta huntu ku Kristu pasobra esei ta muchu mas mihor, Pero di otro banda keda den carni ta mas necesario pa e sigui waruza dor di Dios pa causa di esnan cu ainda falta pa yega n'e conocimiento plenitud di Cristo y wordo encurasha. Amen. Y e carta di Pablo aki na nan personalmente a hibami na Mateo binti i sinku y un Juan capitulo cuatro versiculo diesocho, cual mi ta explica boso awor. Mateo binti i sinku ta papia over di sinku birgen sabi y e sinku birgen bobo. Ta manera si bo bigin sabí unda ku bo flash pa ta yin i zeta, i zeta ki mina, Spiritu Santu. Tin un relashon kontinuo ku mi pasobra bo no sa ki dia e bini di Hesus ta bin, òf bo no sa ki dia ta bo último roseo den mundu aki nan. P'esei, pa bo enkontrá Kristu, bo flash kumins'a ta yin i zeta. Biba ku Spiritu Santu. Tin un relashon kontinuo ku el. Nos por fria hopi fásil. Den e mundu ku nos ta bibando, nos por wòrdu soba asina fásil, nos por ta asina drùk hopi kos. Pero buska e tempu intimo ku Señor, tin e relacion continuo ku Nel. No laga bo plas ku pèrdè zeta manera e bobonan. E sinku bobonan ku a drumi kabishá i no a wòri pasobra nan a kere ku e benida di Señor no ta bin ainda. Nos niño no sa ni e ora ni e momento ku E ta bai bin bèk. P'esei ta manera e sinku sabí pakiko e versíkulo binti e kapítulo binti i sinku di Mateo akinan a hala mi atenshon miéntras mi ta ta lesa Filipensenan kapítulo unu, versíkulo binti i un, ta pasobra, E tin ta makan ku manera ora Pablo ta bisa, Pa biba ta Kristu, muri ta ganashi. Pablo kina a duna bon ehèmpel ku su flas ku ta di hende zeta, Boso e kontinuamente ta ta hibri evangelio, e kontinuamente ta tin relashon ku señor, kontinuamente den goso e ta ta enkurashá su rumannan i otronan ku ainda falta pa yega na e plenitut di Dios. Su flas ku ta hende zeta, e ta spera riba señor, sea e ke muri ku ta ganashi, ke ta bai ta ku Kristu, òf na tera ora ku binida di Hesus bini e ta kla pa bai. tal manera sinku bírgennan. Amen. Tambe e bersíkulo ku a hala mi atenshon ta un Juan kuater di disocho, e ta bisa, Amor no konosé miedu, ma amor perfekto ta kore ku miedu, pasobra miedu tin di hasi ku kastigu, i esun ku tin miedu no a wòrdu hasí perfekto den amor. Mi sa ku hopi hende tin miedu di muri. Paso nan no sa unda nan ta bai of kua. Ku bo tin miedu kapa tin ta makan ku kastigu. Esei ki men drecha, hasi lihé, drecha drecha bo asuntu ku Señor, paso amor ta kore ku tur miedu. Palabra di Dios ta bisa ki nan un kuatro un Juan kuatro diesocho, na ingles, Perfect love casts out a fear. Si di bèrdat bo tin amor di Kristu, e perfekto amor, bo no lo tin miedu ni di morto ni di nada, pasobra Spiritu Santu ta biba den bo. Tin bo plas ku hende zeta. Amen. Des si ainda bo tin bo tin miedo, bo tin aber ku kastigo, pesé, prekurá buska Señor awo, repentí i bolbe bèk na Señor, pa Su amor perfekto ta kore ku tur miedo. Amen. Des esaki ta e palabra ku mi kier a share ku bosonan. Mi ta spera ku bos por a risibí mas di Señor e dia aki atraves di Su palabra Ora no ta ami, parda palabra di Señor ta pa alerta nos den e tempo akina. Den e aña binti binti tres afinano i hala serka, tin un relashon bibu ku Señor. Nos por ta wòrdu stroba di tur banda pasobra bèrdat i nos tin hopi strobashon. E ta inkreibel, pero bèrdat. Nos mester buska e tempu i tin relashon pasobra Señor ta warda di e besnan ku ta busca. So, esaki ta ora di palabra di awe. Be blessed!